Tuik rak phaknak hi Ralpel, Thantlang peng Ralpel khua a si. Ralpel hi kan pha bal lo. Tu hi ka voikhat phaknak a si. Le tutan ah Ralpel khua i a ummi mi harsa, khuasaknak ah harsa deuhmi tete kha ka van len hna lai. le MIBC na kan bawmhnak chung khan hika hin ka va kut tlaihnak tete le bawmhnak tete ka van tawlrel lai le an nih ralpil khua hi ramdang kal le ramdang khuasa hi an tlawm tein te mi tlawm tein si le mi harsa ngai hi an se kan khua he le kan leng phot hna lai zei tin dah an khusak ning le an cawlcangh ning pawl ka mu

Mi an um ve maw? Chungkhar. Rianṭuan an huam lo e. Sireng. Paan ngai sih. Paan ngai. Ah, hi zong hi mi cu an um ko. Le, mino deuh ngon se. No te sira.

Ai. Atu facang bek khat zeizah si na khua khan tingkhat le cheu ti ma ha tingkhat le cheu si ma ka a kan ma khua chun ar ham tingkhat la cheu sala Ai. ka hong hrang a an khua ro chu chok ding lo chi la la khathang le ya vai chok hau la Khuathlang lei khuathlang ah hin Mara cu khar te ko la cu. Tingkhat le cheu kha hika an a thlen la le bekhat cu cawk ko la phurh man he se ko la kaan an hauh mi se la maw phurh man peanut tlawmpal an van India phaisa ai thlen ve ko la tingkhat le cheu thlen kha zeizat thlasing ha sawmli nga an thleng sawmli nga hrawng hrang thlen se ruak ti.

Kan pale i unau an si le a pa si ve le i ro kai bochan tukmi si. Facang cawknak na rak hman te lo maw? Mang tuk la me te. Bawipa nih umpi ko seh. Oh, Pathian nih a ka umpi la. Oh. Kiseh, hlei chawk rih la maw? Elo, ai zei kai lom tuk e. Ka zan mang ma ka ka rua phak lo mi.

kum kul si ve la pasal a nei ah ṭhan ṭhan bantuk um bato tiin a ha hen kan slan um cun cun ka nau nu hi pasal he a rak nei ve la cucu ha pakhat an nei ve la an pa hen a ṭhan ve la pasal dang a nei la ka nu le ka pa sna um la hika hin sau a kai ve cucu

Siler ve loin thong sawm ruk in kan vun bawmh hna lai. Hihi va tlaihnak te sehlaw hmailei ah atu ka voikhat phaknak si tikah khan hmailei ah cun nak tam deuh piin facang hei ti hna, chiti hei ti hna bawmh khawh. an van in zuam te hna lai. Tutan kha cu voikhat phaknak le kuttlaihnak phun kha siseh law te siseh kan hei chuak rih lai. Kan khuaholh lo mi kai tuah ve he. Tho cu va cham ve. Dam lo mi. Ka cuap a ṭha lo ah. Keimah along. Oh, nu hai lam sai lo mi chu sa chu. Lung uak a wi lung phiang. Han tia i chua pa ti um. Tiah ka taksa ṭha lai um lo aniang. Dinmian en ko la oxygen hi ni sharing ka hip a. A hip lo phai cun tho chuah ding um lo. Tika role khô na khim kar ma se. Kan hin MIBC Khrihfa bu bawmhnak he thong sawm ruk kan te hi MIBC Australia Khrihfabu bawmhnak sehlaw

Siseh mei lo ahcun khika hin kut puntlaihnak te ah MIBC Australia Khrihfabu beilo bawmhnak khan phaisa thongsawm rup te he vun kan cohlan pek lo. Kai lawm tuk ne cucu.

Na zeithla nan tuan nan kawl cem? Kan tuan kan kawl cem zong hi a um lem lo. Kei hi thla hi ka hei cam, ka hei chok vai cun ka fanu le cu sizung hna an um pah. A veisan angah tlamtling lo hawng hna ka va chia pah. Khati khan kai chok let ve mai. Hakha ka sining si ko. Siseh siseh no. Kan hen sa tlawmte hi

Khe lungler kan sa ko heh. Mm. Zeicah khuasa san a si? Chungkhar Nangmah le na pale ngaite sitak sitak hin tihmannak lei si le hika hin kannih hi kan van i hnawh pah cang le ka si man an um hi te hi bawmhnak van in pekmi hna sile MIBC Australia lei in bawmhnak van in pekmi si ti kha kan theihter ta. Nan pa tu cu leng eh mi ma si nan pa si lo. Oh, cycle lak ah kal ta. Oh eh eh. Si se zei thla nan tuan nan kawl pi se Lo lo lo nan thaw. lo nan tho. Oh, Oh sika. Si se an thei chop chop lam mo. kan i lawm. Tutan ni kan van pekmi hna, kan van lenmi hna he ramdang bawmchantu nei bak lomi an si. An khuabawipa he an khuabawipa he pafel tak se khua do le thleidannak um lo bakin ti hin in kip tiang kan va pi an kan tawlrel pi mi cung sangah lunglawmhnak tampi kan nei ka hin ral pil khua he Fanuam ngai cu si ko. Mizo bak an si ko hi. Sire. Laitlang chung i Mizoram. Dawnnak in an holh hem han. Dawn cu

Ka fale dang a lo hei vial thlang ah hin a nauta hi a um. Cu te lawng cu khua hngak han i a ṭhen ralzam in Mizo ram an um. Ralzam cu a kei pawh hi thlali cop na ka ralzam cu. Thingsa ya ka ṭap lengmang. Cuticun atu ah phei cun hei somsari panga ka hmang lio tawhmang. Cucu va hi hi ka ei zon la na ti ma ma hi na tu le na. Hei te hi tiva in ka va zuk a, cu te cu ka zuar.

siseh ti lo. Hihi thongsawm ruk te he Australia i MIBC Khrihfabu nih an i bawmhmi si. E e e a mawi kan thawchuah ke ro te.

Zeidah nan ṭuan nan kawl cem? Kan nih hi cu kan tar to ah kan cu thei bak tar lo maw? Rian kan ṭuan thei cah lo. Kan tlangval pakhat te ci hi rian ṭuan ṭuan i